Azul fell-awen ay iqbayliyen, a tiqbayliyin s umata anda ma tellamt. Ɣur awet un grand événement i wass n lḥedd i la place n Stalingrad. Akk ay iqbayliyen s umata yellan deg umaḍal, win izemren.

Ad d-ruḥen partout pour vous faire bac akken a wen-id-iniɣ a Leqbayel, ad d-ruḥen même les responsables des Amaziɣ de Libye, les responsables des Kurdes akken a ɣ-semman i la vidéo, semman-aɣ Akra de l'Iraq, Akra de l'Iraq i ɣ-ḥesben, meḥsub Akra de l'Iraq ifen-ten yeɣwi-aẓ-agi Baɛraben, neɣ ifen-aɣ nekni Akra de l'Iraq, ah!

Ma tzemreḍ ad tesɛiḍ les moyens financiers, ma telliḍ imal i kan ad d-truḥeḍ ad tḥedreḍ ayen ad ten n Stalingrad, ma i Canada kif kif, i wid même dagi i tmurt n Leqbayel par exp llan dagi neɣ anda ẓran ki mačči d arac normal wid ur zmiren ara a lviza dij ur sɛin ara, wid par exp yellan dagi ttruḥen ttuɣalen-d ki l'ai assisté à cet événement historique ad iqqim di l'histoire. Il ça va venir à d'autres choses a Leqbayel. A la d-teddun lecɣal, a la d-teddun lecɣal yessefraḥen i tmurt taqbaylit. Ayetma n Glat neɣ Sliman Ɛezzam, ur k-yenna ara a tamaziɣt, Ɛqel, parcku ẓran tamaziɣt temmek temmek, tamaziɣt tamaziɣt win win yukin yuki, am am les berbères de Libye, am ur ẓriɣ ara wid yukin, win yukin fiḥel ma ur ddreɣ, ama d acawi ma yuki, ama d atergi, ama d amẓabi, je m'en fous des autres, ann-a yya

Akil apran n Kabil nniɣ idebber aqerru-is ad ixelleṣ an interprète, le muterjim, bac imi yella wacu ara s-id-yessefhem. On n'est pas contre, mais wacu ara s-id-yessefhem Majid Boutemour, il étudiant n Wehran neɣ n Ɛennaba? Ah oui, c'est comme ça tura, tewweḍ tfidi ar yiɣes. Ilaq a nissin amek ara nemḍel baba-tneɣ, mmi-tneɣ ma d-tuɣal ɣer weltma n Glatya Leqbayel, ur s-yenni ara a tamaziɣt neɣ Sliman Ɛzem.

Aẓar-nneɣ seg ul ibedd d iṣeḥḥa, kemm d yemma-tneɣ ma truḥeḍ d acu nesɛa, kemm d yemma-tneɣ ma truḥeḍ d acu nesɛa. Eeh a Leqbayli, a Taqbaylit, Sliman Ɛazem, ur sin ara tamaziɣt, a tigejtit, a Taqbaylit, ili-k d aburkabi, ili-k d aqbayli, ili-k d aqbayli, umbeɛd, umbeɛd hder-d ɣef wayen-nniḍen.

Grand respect à notre drapeau amaziɣi d adrapo aranseur, drapo kabil, d abeggun belli nekkni d leqbayel, mačči d imẓabiyen, mačči d itergiyen, un français il n'est pas, il n'est pas un portugais, ah tgumam ad tfehmem neɣ? un portugais n'est pas italien, un russe n'est pas un tchèque, un bulgare n'est pas un tchèque,

Where you live? Ma tesɛiḍ ttawil, if you have, amek akken tura, if you have a, a, a, a moyen, ad d-ruḥeḍ, vous allez venir à Stalingrad. Akka ẓkara bac aṭas ara ixlan, aṭas ara ixlan ceux qui sont contre, normalement tura mačči xil ad d-iqqimen, ils sont contre, ils sont tous convaincus de l'ampleur